E mōkai a Tūtae Poroporo ki a mātou. E mea mai ētehi atu o ngā iwi, oh, he taniwha ana, engari kāo, he mōkai. Kia tere! Kia ora! Ehara i te taonga, nē? I mea mai mātou nei o te kāinga, ko te taonga i tuku atu koe ki tētehi atu, engari mō mātou nei, he, āe he tipua, āe he mōkai, he mōkai mō tātou. He kaitiaki mō tātou i taua wā, tae noa mai ki tēnei rā hoki. Kaitiaki mō tātou i te wā e haere mātou i roto i te awa kaukau ai, tākaro ai me ērā atu momo, atu ki te wā a Akamatea tuariki. I taua wā, ū, he tino rerekē tana āhuatanga, nē. Ko ngā Wairiki te iwi e noho ana ki kō, i te tuatahi. Tae mai a Ngāti Apa kai waenganui i tēnei rohe o, i to wā o Manomano. Ko moe a Ngāti Apa, Ki Ngā Wairiki, ka puawai. Ko Ngāti Apa Ngā Wairiki, o Ngā Wairiki Ngāti Apa, ai pono mārika tērā. Hoki ki te wā o Tuariki. Nāna i haere ki Whakatū. Ne? Āpina mi a rātou Ngāti Apa ki te rā tō. Ngā uri o, o tētehi o a mātou nei tūpuna ko Tarapounamu tērā. Ka tae a Tuariki kei reira, ki te hī ika. Ka haere ia ki tētehi wāhi, ko te wāhi o Te Taeroa Kireopa, i mea mai te, te Pākehā, ko Boulder Bank. I taua wā i hī e ia tētehi ika rerekē, nei, ka kitea ia tāua, tā, o, tino rerekē tēnā. Whakaaro ia, kāore au i patu, ka kawea mai ahau tēnei ika rerekē ki te kāinga rā. Mai i Pakanui Whanaunga ki Whakatū, ka mea mai rātou, he Plesiosaurus. Oh, kāore au te tino moe o ia, tērā. He momo ngāngara nui pea, tētehi anō ngā kōrero, he mangopare. Tētehi anō o ngā kōno, ko te great white shark, ne? he mango nui. Tētehi anō uh, āhua pērā ki te wera. Uh, ki a mātou nei, ai, ko te, te mango. Koina te taki i mau tonu mātou tērā tohu. He mango mō mātou nei. He tino rere ki te āhuatanga. Ne? Ko te take hoki, te hiko ia. I runga i te matua o te whenua, te nuinga o te wā e noho ana te ika i roto i te wai anake, pērā ki a, a Mango Nui. Ka kaukau rātou i roto i te wai a te tote, engari ka rere anō rātou ki te wai, uh, wai Māori hoki. Eh? Engari mo tūtai poroporo, ai, ka puta mai ia i te wai. Ka noho ia kei Whakatū, mō te wā iti nei, hoki mai anō ia ki Te Rangitīkei, tau ai tērā ika rerekē ki roto i te wai o tētehi o ā Tātane puna nei. Nō, ka takoto ia i roto i te puna kei Kia ra tau mai. Nō te 1930 ngā tau, ko tēnā te ara mātua i ngā wā o mua, ko nāianei ā, he piriti hou mai i ngā waipuke anō o te whenua. Kei konā i te puna a Tūtaeporoporo. I te wā e hokihoki mai a Tuariki mai a Whakatū ki konei, Ka takoto e ia i roto i te puna nei. Koina hoki te ingoa o tō tātou nei rikiriki e rererere mai nei, ā, ko Tūtaenui Stream. Noho ia i roto i tērā puna. Ka tae a Tuariki ia rā, ia rā ki te whāngai ia ki te kōrero kei te karakia i rongi i a ia. Ka tipu ia ki kō, Ka whakarahi e ia ki kō, tae atu ki te wā e nukunuku ia i runga i te mata o te whenua. Ka tupu, ka ora, ka tupu, ka ora a Tūtaeporoporo nei. Tae atu ki te wā, oh, he nui ake rahi, nui ake tana rahi, ka nukunuku ia mai, Te rikiriki, tae atu ki te awa o Rangitīkei, noho ai. I ētehi wā, ā, ka tae mai a Tūniki, ā, ka puta mai a Tūtaiporoporo ki waho, ā, pērā ki ngā, ngā kurī nei, ō, ka menemene mai a Tūtaiporoporo i te taenga mai o tana kaitiaki, ka katakata rāua, ka tākaro rāua i kei te taha o te awa, ā, ki roto i te awa rānei. Ā, he mōkai, nē, he tino mōkai. Engari, ka tae to wa ko mate, oh, e huri ano ta, ta, ta mokai ki ta tane wha, na. Tae atu ki to wa, oh, ka ngengi ia. Kei whea taku nei tupan, ah, kai te aki. Tino roa to wa e whakangaro atu a tuariki, na, ka, Ka puta mai a Tūtaeporoporo i tana ana, oh, ka rapu ia. Kei whea a Tuariki, kei whea a Tuariki? Ka hīkoi haere ia i runga i te mata o te whenua tae atu ki te awarua o Purirua, ngā whenua ki Tamakinui-a-Rua, ka pātai atu, ka kite koe a Tuariki? Kāo, kāore au e kitea. Hoki mai ia, ā, ka haere ia ki Papawaia, tono atu ki tētehi o ā mātou nei tūpuna kei reira, whāngai mokopuna, pātai atu ki a ia, ō, ka kitea e koe a Tūriki, e, kāo, koina te kōrero. Ka haere tōtika ai a Tūtaeporoporo ki tērā o ngā wāhi o Tangimoana, nei. Ka hoki mai ia ki tana hana, ka tangi ai. Ka pupu ake te riri, he rote a tātou nei mōkai, moe o Pūia o. Ka whakangaro atu a, a takona e kaitiaki, kei whea ia. Ha, ka putu mai anō ia, ka hoki ia ki a Parai Karetu, ka ngohe ia te hau o Tāwhiri Mātea, engari kāore i rangona. Haere ia anō ki Tangimoana, kāore e rangona. Engari, ka huri ana kānohi me tana ihu uh, i ta nōta, ka rangona ia te, te haunga o, o Tuariki. Ah, ka moe o pūia, oh, ko mate ia.

Okay, thank you. Aere mātou ki uh, tō tātou nei whenua pakapaka tia, uh, ki roti i tēnei anga wāhi o te taua ārangi. Ko te here mauri o Reuwi o Wairere Tone Tapu, ka hura rā tana tautume tūraki atu ki tana tātai. Ka hura rā tana tātai me tūraki atu ki tana tautupe rōki rā. Kei konā i te whenua pakapakatia. I te wā e ora ai a tātou nei tūpuna tuariki, i noho i runga i te whenua kei raro i tēnei ngā puke. Mati i runga i tēnei o a tātou nei whenua. Kei konei, ka tapahia e rātou te tīnano o tō tātou nei tūpuna tuariki. Hongi e, hui e, tāiki e. Te nuinga o te wā i rangona e mātou ko Ohākea, oh, kei te hē rawa atu tērā. Ko te oha, ki a mātou nei, ko te oha uh, pera ki te, ki te mihi. Ko te kea, he mea nere kē, he mea kino e huna mai. Uh, i taua wā, I tae mai ētehi nō te ao o Whanganui. Ka kitea ia te rōpū i tae mai, ka karanga atu, hara mai, hara mai, hara mai. Ka tae rātou, ka hongi rātou, atu ki te wā, ka huri o rātou nei whakaaro ki te kino, ka patua, ka matea tātou nei tūpuna a Tuariki. Whakatikatika ai tāna tīnana mo to hokinga anō ki te awa. Ka tū ai tēnei whare ko Te Arawheturangi a Kae. He tūranga waewae mō te taua ārangi. He haru tēnei i te marae, he tūranga waewae mō ngā tangata ka tō i runga i te taua ārangi. Ka hiahia rātou hei tohu mō te whenua. Koina te take i tū ai a Tuariki i runga i tō rātou nei māhau hei pau mō tō rātou nei whare. Mai taua wā taeno mai ki tēnei rangi, ā, i maumahara mātou ko Ohākea, ko tēnei tō wāhi nui, ko tēnei whenua anake ko Pakapakatia mai te pakapake a te kiri a Tātane Tūpuna a Tuariki. whai ia i ngā haunga o Tuariki. Te haunga kei Oha o Kupe, o tino taumaha rawa atu te hanga o Tuariki kei reira, nā. Whakaaro ia, ka rapu au te utu mō te matenga o taka nei kaitiaki. Ka tae mai tētehi tangata, mā runga anō o waha. Nānei, i te waha pū o te awa, engari, a Tūtai Poroporo, me tana pukerīri rawa. Haere a Tūtai Poroporo ki raro i te wako o tērā tangata. ā, ka tūwhera ai tana wā, ā, ka kaingia. Engari, kaore i inga au. Ko te horo o te tanepa, ka kaingia. Te tō te waka me te tangata. Ka aroa tūtai poroporo. Ehara tēnei i te Te tau o taku riri. Ko tēnei, ko Kaiparapara. I tae mai ai tātou ki. Tētehi wāhi e kīia nei ko Waipuna. I ngā wā o mua, ko tērā wāhi he kāinga mō ā tātou nei mōkai a Tūtaeporoporo, i te wā i tae ia kei waenganui i te awa nui nei. Tētehi o ana kāinga ko Waipuna, tētehi atu ko Wairere, tētehi atu kai Materai. Haere ia Kei waenganui i te wahapū o te awa. Haere ia. Haere ia i runga anō i ngā ara kei te awa Whanganui. Ka rapua ana e ia atu ki tētehi puna. Ko Matatapaia ki te pounamu. Ka noho ia kai reira mō te wā iti nei. Ka tae mai ētehi o ngā tamariki nei. Ka kaingia, engari, Pakopako nō rātou nei, kāore rātou i tau ai te riri i roto i a ia. Ka kitea ia tētehi, ana, kei te taha o Pūtake Wharanui a Tamatea Pōkai Whenua. Uh, kei reira e tātari a ia mō ētehi o ngā tangata i hikoi haere i runga i te whenua, kaukau ai i runga i te awara. Pērā anō ki tērā kauae nui, Ā, ka kaingia, ka kaingia, ka kaingia. Ā, ka nokonoko ia ki ā, mai waipuna, ki Wairere. Nā Wairere, ā, ki Kaimaterā. Hei tae mai ā, tētehi nō Ngāti Hāua, ka whakaaro rātou, ā, Tēnei te wā o te, uh, te rehi, te uh, tere tere waka. Ka whawhai rawe i roti te rehi. Kena ka tūtai poroporo rei nō kei uh, kai matera. Pēnei, tāne i, i rangana ia te ainga mai a ngā tangatika. Mm, Hara mai a kai. Kino rawa. Anei te puna, te ana, te kainga rānei, o a tātou nei mōkai a Tūtai Poroporo. Ko kai mate rā te wāhine. I ngā wā o mua, ko tēnā tētehi pā mō ngā waka. I taua wā, he waka e rua i tae mai ki kō, ka whakaaro a Tūtaeporoporo, ā, anei tētehi kai mōku. Ka huna ia i roto i te wai rā. Ka puta mai ia, ka kaingia e te waka tuatahi, engari te waka tuarua he kao. E kitea e rātou, oh, he taniwha kei te haere. Rātou nei o, o te awa, kaore rātou i moe, oh, oh, he, tō mātou nei mōkai i roto i te awa, nei. Ka whakaoho ai te awa, ka tō. Ka huihui rātou ki Pūtiki Wharanui a Tamatea Pōkaiwhenua. Ka puta mai teitei o ngā rangatira o to wāhi rā, ka tono atu ki a Tamaahu, Haere ku, haere ku i te tiki tērā tangata. Na ka puta mai a Tamaahua ki a Pūtiki, tae atu ki a Kaiarau, Ngā Rauru. Tono atu rātou, o moe o koutou kei whea Te Aokehu? Ae, ae, moe o tatou a, kei a, kei Kaiiwi, ka noho a Te Aokehu kei reira. Mm, e tono atu a Tamaahua, he taniwha kai ta haere i roto i a tata nei wai. Ka rangana e mātou, ko koe te tōnga mo te patu taniwha, tērā pea ka haere mai koe ki te whakateketeke ai tō tata nei awa. Ko Rangitumoana te hapū. Ko Rangitumoana tētehi uh, tekau mā rima pea ngā reanga whakapapa kei waenganui e, e hau ki a Te Aokehu. Uh, tekau mā whā ngā reanga mai a hau ki Tuariki. Ko Te Aokehu, Ae, he tuakana engari mai tana reanga anake. He rerekē anō nā, ko Tuariki mai i te rangi kauwhata, rāke kauwhata, Heki Ihu, mātua keke pea, kei waenganui a Rawa. Ko te tuakana taina, oh, he rerekē anō. Ko te rehanga o Tuariki, ko ia te putu mai i te mātāmua, ko te aokehu putu mai i te tamaroa. Ka he rereke anō. Ai. Engari, e whāna kutahi tōnu tātou. Ko Te Aokehu nō Taranaki. Ka hiki iho mai a Te Aokehu ki a Rangitumoana. Ko Tamarehe ko Rangitumoana rāua ko Kawiu. Ko Rangitumoana ka moe ia ki a tētehi wāhine ātaahua o mātou nei, ko Paeru. Ah, ka puta mai a, uh, a Piki Rau, uh, na Piki Rau ka Hinewai, ka moe a Hinewai ki a Tairāpanga. Ko Tairāpanga, ko tana kāinga, uh, kei te taho o tō tātou nei marae. No Tūwhare Tō hoki tērā, tērā tūpuna. Hiki iho ki a Wātene, nā Wātene ko Taiene, nā Taiene ko Te Rira, ā, ko Te Rira tērā kuia e tū ai i runga i tā Pakitara rā. Nā Te Rira ko Tariuha, ā, ko taku pāpā tērā. Ka tono atu ia ki te hokowhitu a Tū, Haere koutou ki te tiki tētehi tōtara, He kāwhena pea mōku, ā, ka takoto ai e au ki roto i tērā rākau, ka haere rātou ki tētehi wāhi anō i runga i te awa rā. Ko Tōtarapuku te ingoa o tērā wāhi. Ka tapahia e rātou tētehi rākau, ka takoto e Te Aokehu ki roto i tērā rākau, nā, ka mau ia ngā. Ka māripi e Rua, e Roti i tana ringaringa. I kite ia ta, ta rākau e, e kaukau ai i runga i ta, ta mata o ta wai, ne, e whakaaro ia. O tētehi tangata i muri i a ia. Ka haere atu anō ki, ki raro i ta rākau, a, ka kaingia katoa, ne. Ā, ka puta mai, ka, ka horo. Engari, kua whakaaro a Tūtaepororo, oh, kore kau he tangata. Engari, e ngohi au te haunga o tērā tangata, engari, oh, kua ta rākau anake. Engari, i roto i a ia, a, a, a Te Aokiu, ne? Engari, kia mea mai e tētehi karakia, ka puta mai ia, me tana mārapi. Ka wehewehea ngā mārapi i roto i a Tūtaeporoporo. Ō, ka tae mai te mamae nui, te mamae rō i roto i te puku o tātou nei mōkai. Kino rawa atu te āhuatanga i roto, mai i te patunga o, Te Aokehu me ana mārapi e rota i a ia. Oh, ka wiriwiri haere a Tūtaeporoporo, ka whakaaro a Tūtaeporoporo, oh, ka mate ahau, ka tika, ka mate ia. Ka hinga ia ki te, ki te, te hohonutanga o te awa. Engari, Me mea mai a Te Aokehu tētehi karakia, ka piki ake, ka kakea ake a te tinana a Tūtaeporoporo ki te tihi o Te Awara. Ka rere atu ia ki tētehi o ngā wāhi ko Pūrua. Hei Pūrua, ka tae te tinana ki tātahi. Hei muri rā, I waenganui i ērā ngā rākau, ki a mātou nei ko Wairere. E rererere mai te awa, mai te tihi o te maunga rā, tae atu ki te awa. Ki tērā atu, ko Pūrua tērā wāhi. Ko Pūrua te wāhi i tae ā-tinana mai a Tūtaeporoporo i tana matenga. I te wā e mate ai ia, ka tae ētehi o ngā tangata mai Ka pā, e tū ai i runga i tō tātou nei puke ki muri ahau, ko Taumaha Aute, i te wā i tapahia ai rātou ā tātou nei tūpuna mōkai kei reira, ā, ka kitea rātou ētehi o ngā tūpāpaku i roto i a ia. Ka kawea mai rātou, aua tūpāpaku ki te tihi o to tātou nei pā a Taumaha Aute, Tau wai, noho ai, moe ai i roto i te poho o Papatūānuku. Tae noa mai ki tēnei wā, ka noho tonu ngā mate i roto i te poho o Papatūānuku, ā, ka tapahia e rātou, e tana puku, ā, ka puta mai a Te Okiu, nē. Ka kitea anō e Roti a Tūtaeporoporo ngā tīnana me ngā waka o rātou mā e mate ai. Ko Te Aokehu nei nō Ngā Wairiki. Ko te painga o tērā, ko mātou anō i whakateketeke i a mātou. Koina te mīharotanga o tō tātou nei tikanga. Whakaaro mātou, Ka tae tētehi o Whanganui ki te mate a ia tū tai poroporo, āe, he pukuriri mātou. Engari, nā mātou anō o ngā Wairiki i whakatika. Nā, ko Oti. Ko mate a tū tai poroporo. Ko Tūtaiporoporonui te ingoa o tērā wāhi. Mea mai ētehi o ngā tangata kei reira, Oh, kao, kao, ko Martin tērā. Te whenua i tipu ake a Hemi Cook. Ko te ingoa o tērā wāhi o Martin i ngā wā o mua. Ko Puketapa tētehi, ko Tūtaenui ki te tonga. Tērā whakamārama te kupu tūtae, nē? Nō, kāore mātou i whakaae i tērā, te paru o te tangata. Engari, i mea mai tātou anō, ko Tūtaenui mō tērā wāhi, ka tū ai, ka tae mai tētehi o ngā hui rangatira. Tērā te wāhi i Puketapa.

Ko wai a Tūtaeporoporo nōhia e a. Tēnā i te wā tuatahi i ako ngā tamariki i tēnei kaupapa o Tūtaeporoporo, hīkaka ana rātou, ngona nohinohi i aro ki tēnei kaupapa. i tēnei pūrākau.
He mea nui ki a mātou a Tūtaiporoporo nā te mea he pūtake mō ngā akonga ka kite rātou E a rātou anō i roto i ngā tūpuna. Ētahi ko ngā mea pai, ko ngā mea kāore te pai. He akoranga katoa ēnei āhuatanga. Ko tētahi o ngā mea nui ka whangaia ki ngā akonga. Ko te whakapapa ki te whenua, whakapapa ki te awa, whakapapa ki te maunga, whakapapa ki te moana, mā reira e tū pakari ai te akonga.
Kāore au tērā kōrero e, e, āe, e haere pērā ki te moa. Nā. Ka rangona e rātou hoki te mōhiotanga i te rerekētanga o te mōkai ki te taniwha. Rite tonu ki te tangata, nei? Ētehi wā, he mōkai, he tangata ngāwari, he tangata humārie, tētehi atu wā, ā, he pukeriri, he, he hoariri, Engari anō ka hoki anō ki te, ki a mātou nei anō, he umarea anō. Koina tā awa tangi i roti a mātou, koina hoki te whakaro i ngā tamariki, ngā mokopuna, ā, ka whāngai ai, ka whai rātou i ngā kōrero ā, tūtai poroporo me tuariki. Ko te mīharotanga, mau tonu ngā tamariki, ngā mokopuna i ērā kōrero,

Ko tēnei te kaupapa o te rā, Toitū te reo. Kāre e hoatu ta mana ki te Kāwana. Ka. Kei te mana ki nga hapu o te iwi. Te tipuranga mo tenei ki te reo Pakeha mo tenei, a, te awangawanga mo tenei te reo Maori. Kare mohio ki tenei te kawaitanga mo na tipuna, kare mohio ki te whakapapa o Takitimu waka, a, kare mohio. Engari, e āwhina mai ki taku hoa, engari e whai ināianei. We're gonna timatatanga mātou o tātou kōhanga reo. Hari roto. Hari mai. He mokopuna tuarua. He noho tohu. He mokopuna kei roto i te kōhanga reo ināianei. E te Atua. Whakamōi. Whakamoe me te. Kia kaha moko, kia kaha kotau. He mau ki tenei te oreo.